Hallo bon tardi Clay. Dari der. Hey brother, mi ta bese ta bel bo for Yolanda aqui, no? Paso mi ta tende pare suceso ta pasando den Corsou con mi sobrina y bou nan, no? Anto mi di, bo sa kiko na mi bel bo directamente paso toch con cu bay bin mi ta tende bo ta un hombre basta sincero, mi di mi tin cu papia coki cu bo ami cu bo man to man. Ken lo be anu? Brother, wak, e koi, e koi mi tin e ku basta mucha yòng jawendia, nan ta keda hunga ròl, bosan tur por tin sinku muhé, brother, bosan ta gaña asina bon, no? Bosan por tin kuantu muhé ku bosan ke. Wara, wara, wara, mi brother, bo tin pabèlnan ku numero bes, mi tin No, Cliff, Cliff, Cliff, Cliff, Cliff, tende mi, mi sa ku ta bo, maka bi, ey, te. Ken ta Cliff? Cleo, ata Cleo, ata Kiko na bisa di bo nomber ta, mi ta bisa ta bel bo pa mi subrina. Ma, brother, bo ta bisa mi ta ku hòmber bo ta pompe bou na Kòrsou anto. Bon, awo, awo tende, bo ta bisa ta hoorde ku muhé òf ku hende, hende hòmber? Awèl, e koño ei ta mi subrina, brother! Ken bo ke men? E koño ku bo ta ode ku nei mes? Anto wak, wak, wak, wak, no, no, no, no ni sigui papia laga mi papia. Wak, bo ta ode ku nei bròder masha leuk en gezellig, masha dia mi ta humm mi ta lag'e kos pasa humm, pero bròder ratu ratu bo tin par di kos ta faya ku nei ku mi tin ku bèl bo pa mi subi bo. Paso mi ta mira tur e konan mi ta pa trae pantaya. Bo no sa ku mi tei. Mi tei mi ta wak tur kos dor en dor. E keknan ku bo ta kue riba mi subrina, ey tende mi sua. E kek. Bon, bo a kabe bisa mi ta ku muhe bo ta hote. Dikon mi tin ku bai bisa nòmber? Pero tende mucha hòmber nos ta o mucha muhé nos ta. Nos ta papia sin nòmber, bròder. Bo subrin, mi subrina, bo sa bon bon ta ken mi ke men, e muhé ku bo ta hode kuné. Awèl na mi bisa bo, lastu tempunan aki bo tin to dos tres kos ta shef ku para e bròder di bo dje mucha ei no. Anto e brònan ta laga mi sa. Via, via, via, via, un para ta fluit un dinosaurio, e tònta ei ta bisa mi, Cleve. Si ta via para o via dinosaurio e cos ei ta yega na mi orea mi ta haña sa brother ando mi ta keda hopi rabia gai caña tbs mi ta den hulanda mi ta bel bo pasobra mi haña bo number te den corsou no laga mi tin cu bin corsou december aki en bes di pasa pascu cu mi famia mi ta haña mi tin cu road bo den corsou sua. Yave. Ken men di. Nda Clay bo yama sua ey sua e e mucha ey e koe mi mi tin ku duna bo ey ora mi bin Kòrsou kòrda mi bèl mi un dje dia na ki dia dje stres mi ta bin. Corbel mi corda mi pa mi bin cu un premio pa abo Cliff paso abo ta un dje gainan cu ta gaña hopi bon un dje mucha young na i riba facebook cu co bosan ta keda buta co keda gaña hende buta mi lastima bes ey Cliff tende mi tende mi ey brother tende mi lastima. Abo ta bruando cu bo training bo ta numero bes no na abuso ami no sa mi cu bo ta bay un dje mi brother. Brother lastima bes tel pari cos. Ey brother dele cu mi no sa mi e ki bo ta bay un dje pa prima ke cu ken cu. Mi prima no, mi subrina sua. Pa subrina sua, mi no sa meke una rei. Lastima bestel, ey, ey, nan mi bisa be koki sua. Lastima bestel pa riko riba Facebook no, be ku nan yega na mi kaki na Hulanda no, e na na gaña mi gowon riba Facebook sua.

Mi ta bai bèl e muhé aki no, mi ta bai lag'é bèl bo direktamente. Wap'a ora mi sera e telefòn aki, wap'a ora mi sera e telefòn aki, bo no bèl'é, pasó mi, mi no, ora mi bèl'é mi no por ñe e ora ei si bo bèl'é. Mi ta kere tene un numero bes, mi bròder, mi no sa mes ke bo ta bai. Tend'é mi ke mi ta bisa bo, ora mi sera e telefòn aki, wap'a bo no bèl'é muhé ei mes ora, pasó ora mi bèl'é e ora ei mi no por ñe. Anto mi tin ku a ñe pa mi por bèl bo bèk mes ora, pasó dia djes tres t'un bèki, ey Cleif, tend'é mi, ma.